Me lwak me Acoli ka ka lwo nino dwe pyeri wa biro me dwe me abiro mwaka alip aryo ki pyeri wa bicel. Man ladit ma wa moro ma loko i te kwaro pa Acoli. Tim amito lok i kom mic ma ladit President General Yoweri Museveni omiyo ki latin Acoli Doctor Laro Tunu me cung ka wang lobo Uganda ka pyem me bedo Secretary General me United Nation. Tic madit me wi lobo ma kelo yweka ka coli macalo labak dog i tibu pa kaka luo kaka coli amito lok kit man ni wajolo kica ma ladit lobo otimo ki tunu man macalo an ladit mawa Ladit lobo okwayo kica i kare mubino i lobo Acoli ka wot Aground dok okwayo waco otimma kica i jami ducu ma atimo i locca. Remo mo oo i kinwa. Me adekke ma an aneno calo kica en aye cimo Dokta Olaro Tunu me cito calo lacung odwar pa lobo Uganda me bedo Secretary General me United Nation. Macalo Acholi jolo kica nining ni en aye ka ma nino ducu an ladit marwa ma kubeddi ni tipo me yam obedo ka doro kwariwa, aneno ni kica ma ladit lobo okwayo omyero kijol Kit ma yam kwariwa jolo kica i kin dano aryo ma gin gunekke kekengi, gukwonge kekengi, omyero kica-ni kiter ma lubbe ki tekwaro. Macalo kwariwa yam ka in wunekke gin ki dano, Wunekke wun ki dano moni. Ka wubino ka kwayo kica, gin ma kilwongo ni gomo tong bedo tye. Gomo tong bedo tye. Gomo tong en aye ngo? Kweri wagomo tong ka Acholi onekke ki Nyankole. Ka Nyankole onekke ki Acholi, Nekki ki lango, wunekki ki lugwara, kaki i aryo-ni gin gunekke. Ci ka dong gin gukwayo kica i kingi keken-gi wek gin gibed gidug kabedo kacel, wat mo balle ni dong gin tipo dong okonygi olwok bal-lio, kitimo gin ma kilwongo ni gomo tong. Gomo tong, Acoli a kwanyo tong-gi ki dyel romogi, Aah nyang kodi bene kwanyo tong kiromo gi ki o i dog kulu ngat jo man cung i tung cel jo man cung i tung cel ka gin ma tin me lurii tal bedo tye moni te kwaro pa gwan acholi lurii tal bedo tye jo aryo ngat jo acel cobo romo ka ocobo romo ci romo ni kingolo iye aryo. Pyere ki wiye kigwenyo nyo cawa bene timo kiteno cobo romo. Ka kicobo romo kigwenyo. Ka kigwenyo kinongo remone ni kijolo i yi wer ki yat ma kilwongo ni opwot kionyo ki iye ki remo ni kimato. Ka dong tong ma tung bot Acholi ki tung bot Nyankole. Kigwenyo, kigomo lake woko ni nicakke tin dong ba tong-ngi dong pe dong wanwa. Tong pa Coli dong kigomo ki tung kwica, tong pa Nyankole kigomo ki tung kwica. Yubu dong kongo ki baro, ki tore kacel dong. Munu kit ma Coli kwayo kica kwede, kica ni pe dong ngati mo cito ka neko lawote. Munu kica ma nongo oa ki i kom wat mo balle ma remo oo? Pingo atye ka lok kit man? Waneno kaka lwor oo acel ma ocito ka nongo tic madit me bedo chairman me Africa Union Sadit Raila Odinga oribbe ki luwotgi, ocito oribbe ki luwotgi kun tiyo ki tekwaro pa lwor. Ento Ooh, tic ma kit enoni ma lubbe ki tekwaro nongo gin pe otimo, nongo gin pe otimo, wek tibu kukonygi wek pwonye enoni gujuk bal ma time kikome. Kaka lwogo, an atye ki lok bot wun ludito Acholi ma gubedo i wiwu kor oyamo ni Kica ma latin lobo okwayo dong tin dong tyet me adek. Omyero wuter kit ma acoli yam gin jolo kica kwede. Kica ka latin lobo kijol kit eno ki gomo tongo, weki kin dano dong obed maber. Mono kica ma nongo kijolo ma lubbe ki tekwaro? Lwak me acoli pire tek. Kwariwa yam oyubo ki piny kit eno. weko lworo ma obedo ni acholi mukene ma gingeyo lweny ma otuno gin ki Museveni obedo ka lweny ki kingi keken gi, gin bedo agonya ka jami makito ni otim ni ah loko dong peke tong dong egomo. Ento obedo ni kani tic ma kit eno pe otime cwiny dano gongo ah Mic-ci kimiyo ma kicwiny nyo lakke. Atamo wunu acoli ka wumito julo gang ma wun wuwaco ni yamo okuto wiwu. Kica pa ladit lobo ma dong tin kica me adek-ki. Wun wujol ki kit ma acoli jolo ki kica, man aye lok ka Ci an, ladit mawa, mwakana dong dit, an aneno ka cungo pa Doktor Laro Toro ma cung bako doge ni, Yin ladit lobo, me acel obedo i wi lyel pa wora, oo, lyel-li okeny atwoma twom bye, otunu a ma cimo, cimo ladit, cimo godi me cere wa kan atibowa tye iye, wun amyel Wun abayo, wun oret, wun kalawinya, dano muwano wa dong en. Wun wunen, ladit lobo a ka lok, waco ni, Acode oti ma kica, aneko dano, monya oneko dano i bur coro ki yuku bed ma kwo, ento dong oti ma kica. Kica ni eo ni ka dong yam tudi acode tye kita atye ka loko ni, Onongo kicako kitimo kit eno, kong kobed i cawa ni peko madit, lworo dong kong dong pe i kinwa ki ladit lobo. Kica ki ladit lobo an alego ni kikwar ma lubbe ki jol ma lubbe ki tekwaro. Wun acoli ma kobed i cawa dong wun wutye roc paco. Cika moyo winy dolo. Wunen lok ma atye ka waco. Jeri Rucato otemo awany. Wunen muno wun ludito. Okel okelo wun wunen wun ludito. Ee, wunen wun ludito kit me jolo kica pa latin lobo wek lworo obed pe i kom dano. Jok jok ma malo.